Çörek, saçagymyzyň bezegi, yrsgal-berekedi. Çörege uly sarpa goýýan halkymyzda oňa bolan üýtgeşik garaýyş bar. Şol hem ony ähli beýleki nygmatlardan tapawutlandyrýar. Duz-çörek mukaddes, tamdyr keramat hasaplanylýar diýip belleýär hem-de çörege halkymyzyň diňe bir ýaşaýyş üçin möhüm iýmit hökmünde garaman, eýsem, tebigatyň ynsana beren mukaddes peşgeş diýip düşünýändigini nygtaýar. Türkmençilikde diňe bir çöregiň däl, eýsem, onuň bişirilýän tamdyrynyň, salynýan saçagynyň hem mukaddes hasaplanylmagy, keramatlyk derejesine göterilip, ýüze syýylmagy, ýekeje owuntynyň yrýa edilmeginiň hem isripçilik hasap edilmegi milletimiziň çörege goýýan belent hormatynyň nyşanydyr. Emma külli musulmanlar bilen bilelikde halkymyň kalbyny, köňlüni päkläp, parzyny berjaý etýän mukaddes Remezan aýynda daýhanlarymyzyň der döküp ýygnan bugdaý hasylyndan öndürilip, halka arzan bahadan ýerlenýän una göz dikip, mukaddeslige hyýanat edip, ogurlap jenaýat edýän adamlar ýüze çykarylýar. Geçirilen deslapky derňewde Türkmenistanyň Söwda we daşary ykdysady aragatnaşyklar ministrliginiň Ahal welaýat alyjylar jemgyýetiniň birleşiginiň Büzmeýin alyjylar jemgyýetiniň başlygy wezipesinde iki müň ýigrimi njy ýylyň otuz birinji maýyndan iki müň ýigrimi ikinji ýylyň on sekizinji apreli aralygynda işlän Rahman Bäşimow wezipe ygtyýarlyklaryndan hyýanatly peýdalanyp, ýolbaşçysy, Ahal welaýat alyjylar jemgyýetiniň birleşiginiň başlygy wezipesinde iki müň ýigriminji ýylyň ýigrimi ýedinji dekabryndan ýigrimi ikinji ýylyň ýigrimi bäşinji apreli aralygynda işlän Rahatja Durdynazarow we Büzmeýin alyjylar jemgyýetiniň Ammar müdirimi wezipesinde işlän Muhammeduraz Abdullaýew dagylar bilen deslapdan jenaýatçykly dilleşip, Büzmeýin alyjylar jemgyýetinde işçi wezipesinde işlän Muhammetmyrat Goşunow Birinji dükanyň satyjysy wezipesinde işleýän Berdinazar Zahirow, üçünji dükanyň müdiri wezipesinde işleýän Ymamgeldi Meredow, dördünji dükanyň müdiri wezipesinde işleýän Ýazgeldi Seýdaliýew, jemgyýetiň ekspeditory wezipesinde işleýän Ybraýym Zahirow hem-de raýatlar Azimmyrat Sähetmyradow, Bäşimguly Ataýew, Rahymberdi Çopanow dagalaryň üsti bilen degişli döwlet edara-kärhanalary tarapyndan Alyjylar jemgyýetlerine ýeňillikli bahalardan ilata satmak üçin üpjün edilen jem agramy bir müň üç ýüz ýigrimi tonna bugdaý unlaryny öz dükanlarynda ilata satman, ony bikanun ýollar arkaly unuň hil derejesine görä her haltasyny bir ýüz alty manatdan üç ýüz ýigrimi manada çenli ýokarlandyrylan bahadan bikanun ýerläp, söwda düzgünlerini bozup, netijede emele gelen dört million bir ýüz altmyş ýedi müň sekiz ýüz iki manat aýratyn gül möçberdäki baha aratapawudyny para hökmünde alyp gelendikleri ýüze çykaryldy. Şeýle hem Bäşimow şärikleri bilen deslapdan dilleşip, ýolbaşçylyk eden alyjylar jemgyýetine ýeňillik bahadan ilata satmak üçin üpjün edilen jemi altmyş iki müň bir ýüz segsen dört litr Ahal ösümlik ýagyny we kyrk bir müň üç ýüz on kilogram guýma pagta ýagyny öz dükanlarynda ilata satman, Ahal ösümlik ýagynyň her bir litriniň bahasyny on dört manatdan ýigrimi iki manada çenli, guýma pagta ýagynyň her bir kilogramynyň bahasyny dokuz manatdan on iki manada çenli bikanun ýokarlandyryp, hususy talaplary ýerläp, netijede emele gelen bir million üç ýüz elli müň bäş ýüz segsen manat aýratyn uly möçberdäki baha aratapawudyny para hökmünde alyp gelenligi ýüze çykaryldy. Ondan başga-da Bäşimow Büzmeýin alyjylar jemgyýetiniň başlygy wezipesinde işlän döwründe özüniň jenaýatçylyk hereketlerini yzygiderli goldaw berip durmagy üçin ýolbaşçysy, Ahal welaýat alyjylar jemgyýetiniň birleşiginiň başlygy wezipesinde işlän Durdynazarowa iki müň ýigrimi ikinji ýylyň altynjy martynda jemi ýigrimi müň manady para hökmünde beripdir. Şeýle-de Ahal welaýat alyjylar jemgyýetiniň birleşiginiň başlygy wezipesinde işlän Durdynazarow Wezipe ygtyýarlyklarynyň hyýanatly peýdalanyp, özüne we tanyş telekeçilerine degişli bolan, ulandyryş möhleti tamamlanyp barýan azyk hem-de hojalyk harytlaryny öz garamagyndaky alyjylar jemgyýetlerine ýokarlandyrylan bahadan uly möçberde satyn aldyryp, şol harytlaryň dükanlara paýlanyp satylmagyndan emele gelen baha aratapawudyny özüne alyp, döwletiň emlägini eýeläp, ogurlap gelipdir. Şonuň ýaly-da Durdynazarow ýolbaşçylyk edýän Ahal welaýat alyjylar jemgyýetiniň birleşigine degişli jemi bir ýüz bäş müň üç ýüz segsen alty manatlyk emläklerini özüne bikanun alyp, döwletiň aýratyn uly möçberdäki emläklerini eýeläp, ogurlapdyr. Netijede Durdynazarow beýan edilen jenaýatçylyk hereketlerini amala aşyrmak bilen, Ahal welaýatynyň alyjylar jemgyýetiniň birleşigine umumy jemi bäş million bäş ýüz ýigrimi iki müň dört ýüz ýigrimi manatlyk aýratyn uly möçberde maddy zyýan ýetiripdir. Şeýlelikde, Durdynazarow özüniň jenaýatçy hereketleriniň netijesinde gazanan pul serişdelerine eýelik edilmegini kanun görnüşine getirmek maksady bilen, onuň bikanun gelip çykyşyny ýaşyryp, bu pul serişdelerine jem bazar bahasy dört million bir ýüz togsan manatlyk alty sany awtoulaglary, jem bazar bahasy alty million Dört ýüz ýigrimi alty müň manatlyk üç sany ýaşaýyş jaýlaryny we onuň emläklerini, jemi bahasy iki ýüz altmyş ýedi müň üç ýüz manatlyk bir sany haly dükanynyň emläklerini, jemi bahasy üç ýüz segsen iki müň manatlyk bir sany kafeniň emläklerini satyn alyp, jenaýatçylyk ýol bilen gazanan pul-serişdelerini kanunlaşdyryp gelipdir. Deslapky derňewiň dowamynda Büzmeýin alyjylar jemgyýetiniň Büzmeýin hojalyk hasaplaşyk bazarynyň direktory wezipesinde iki müň on dokuzynjy ýylyň birinji martyndan iki müň ýigrimi ikinji ýylyň ýigrimi üçünji apreli aralygynda işlän Gonçmyrat Babaýew wezipe ygtyýarlyklaryndan hyýanatly peýdalanyp, resminamalary galplaşdyryp, ýolbaşçylyk etýän bazarynyň jemi dört million iki ýüz otuz ýedi müň manatlyk emläklerini bikanun ýollar bilen satyp, onuň pullaryny bazaryň hasabyna girdeji etmän, aýratyn uly möçberde pul serişdelerini eýeläp, ogurlandygy ýüze çykaryldy. Şeýle hem Babaýewiň tabynlygynda bolup, bazaryň gözegçisi wezipesinde işlän Seýitniýazy Rejepowa özüniň şahsy hojalyk işlerini etdirip, onuň öz iş ýerine barmaýandygyna we deporçlaryny ýerine ýetirmeýändigine garamazdan, oňa jemi ýigrimi üç müň bir ýüz ýetmiş bir manatlyk zähmet haklaryny esassyz töläp, döwletiň pul serişdelerini bikanun harçlapdyr. Ondan başga-da Babaýew wezipe ygtyýarlyklaryndan hyýanatly peýdalanyp, tabynynda bolup, bazaryň gözegçisi wezipesinde işleýän Halmuhammet Aşyrow bilen deslapdan jenaýatçylykly dilleşip, ýolbaşçylyk etýän bazaryna ilata paýlamak üçin goýberilen jemi ýigrimi sekiz müň ýedi ýüz on sekiz kilogram towuk buduny, dört müň bäş ýüz litr Ahal pagta ýagyny, bir müň dokuz ýüz ýigrimi sekiz litr guýma pagta ýagyny ilata satman, ony dürli möçberlerde ýokarlanan bahadan loma ýerläp, söwda düzgünlerini bozup, netijede emele gelen üç ýüz elli iki müň sekiz ýüz otuz sekiz manatlyk aýratyn uly möçberdäki baha aratapawudyny para hökmünde alyp gelipdir. Men, Rahatşa Durdynazarow, bir müň dokuz ýüz segsen bäşinji ýyl Aşgabat şäherinde doglan, iki müň ýigriminji ýylyň ýigriminji oktýabryndan häzirki wagta çenli Ahal welaýat alyjylar jemgyýetiniň birleşiginiň başlygy wezipesinde işlän döwrümde betniýetlilikden garamagymdaky birnäçe wezipäli adamlar bilen dilduşup, Aýratyn uly möçberde para alyp, bikanun baý edin. Halka paýlanmaly azyk önümleriniň has takygy bugdaý uny, ösümlik ýagy, tüwi, mäş we beýleki azyk önümini gymmat bahadan satdyryp, aýratyn uly möçberde peýda görüp gazanan pullaryny öz haýryňa sowdun. Özüniň. Bu jenaýatçylyk hereketlerim bilen enem, atamy, dogan-garyndaşlarymy il içinde masgara edip, olary abraýdan gaçyrdym. Men özümiň eden jenaýatymy doly boýnuma alýaryn. Puşman edip ökünýärin. Men, Rahman Bäşimow. Bir müň dokuz ýüz segsen dokuzynjy ýylda Aşgabat şäherinde doglan. Iki müň ýigrimi birinji ýylyň birinji Iýundan iki müň ýigrimi ikinji ýylyň aprel aralygynda Ahal welaýat alyjylar jemgyýetiniň birleşiginiň Büzmeýin alyjylar jemgyýetiniň başlygy wezipesinde işlän döwrümde bädnepsliklerden garamagymdaky Birnäçe işgärler bilen dilleşip para alyp geldim. Ondan başga-da tabynlygymdaky dükanlarda halka satylmaly azyk harytlaryny gymmat bahadan satdyryp bikanun baýap aýratyn agyr jenaýat etdim. Ökünýärin, puşman edýärin. Men Muhammeduraz Abdullaýew. Bir müň dokuz ýüz segsen sekizinji ýylda Assuan şäherinde dogdum. Men iki müň ýigrimi njy ýyldan bäri Aşgabat şäheriniň Büzmeýin alyjylar jemgyýetinde ammar müdiri wezipesinde işlän döwrümde ýeňil baýamak maksadym bilen başlygym Bäşim Rahman bilen jenaýatçylykda dilleşip, adamlaryň topary bolup, arzan bahalardan halka paýlanmaly, aýratyn uly möçberdäki bugdaý ununy, ösümlik ýagyny, Ogurlap birnäçe näbelli raýatlary gymmat bahalardan satyp, bikanun gazanan aýratyn uly möçberdäki pullarymy başlygym bilen öz aramyzda paýlaşdym. Il içinde halanmaýan, ýazgarylýan jenaýata baş goşdum. Eden jenaýatym bilen halkyň hakyny iýdim. Men günäkär. Meni bagyşlaň. Men Ymamgeldi Merez Ahal welaýatynyň ýaşaýan. Men iki müň ýigriminji ýyldan bäri Aşgabat şäheriniň Özmeýilanyçylar jemgyýetiniň üçünji dükanynyň müdiri wezipesinde işlän. Döwrümde ýeňil baýamagynyň kül-külüne düşüp, Başlygym Bäşiýew Rahman bilen jenaýatçylykly dilleşip, adamlaryň topary bolup, arzan bahalardan paýlanmaly, aýratyn uly möçberdäki. Bugdaý uny bilen ösümlik ýagy halka paýlamaz gymmat bahadan satyp, bikanun gazanan aýratyn uly möçberdäki pullary başgym bilen öz aramyzda paýlaşyp, jenaýata baş goşdum. Halkyň hakyny iýip, il içinde Ýazgarylan iş etdim. Ötünç sorýan. Meni bagyşlaň. Günämi ötüň. Men Myrat Muhammet Goşunow. Bir müň dokuz ýüz togsanjynjy ýylda Aşgabat şäherinde dogluldym. Men iki müň ýigrimi birinji ýyldan bäri Aşgabat şäheriniň Büzmeýin alyjylar jemgyýetinde işçi wezipesinde işlän döwrümde başlygym Bäşiýew Rahman bilen Jelaýatçylykly dilleşip, adamlaryň topary bolup, arzan bahalardan halka paýlanmaly aýratyn uly möçberdäki bugdaý ununy, ösümlik ýagyny ogurlap, birnäçe läbelli raýatlara gymmat bahalardan satyp, bikanun gazanan aýratyn uly möçberdäki pullarymy başygym bilen örazamyzda paýlaşyp, aýratyn agyr jelaýat etdim. eden jenaýatym bilen il içinde masgara bolup, enem atamyň, dogan-garyndaşlarymyň ýüzüni ýere saldym. Wel güläkä, weli gülägeçiň! Soňra ýurdumyzyň Baş prokurory hasabatyny dowam edip, jogapkärli wezipäni eýeläp, ondan hyýanatçylykly peýdalanan bu adamlaryň bagyşlap bolmajak jenaýat edendiklerini belledi. Ahal welaýat alyjylar jemgyýetiniň birleşiginiň başlygy wezipesinde işlän Durdy Nazarow özüniň wezipe ygtyýarlyklaryny hyýanatçylykly peýdalanyp, aýratyn uly möçberde para almak, korrupsiýa, gulluk galplygy, ynanylan emlägiň eýlenmegi ýa-da harç edilmegi we bikanun ýol bilen edinilen pul serişdelerini we başga emlägi kanunlaşdyrmak ýaly jenaýatlara baş goşupdyr. Şeýlelikde, Durdynazarow eden bikanun hereketleri zerarly jenaýat jogapkärçiligine çekilip, ol kazyýetiň hökümi bilen ýigrimi ýyl azatlykdan mahrum edildi. Büzmeýin alyjylar jemgyýetiniň başlygy wezipesinde işlän Bäşimow wezipe ygtyýarlyklaryny hyýanatly peýdalanyp, aýratyn uly möçberde para almak, para bermek, gulluk galplygy, sarp edijileri aldamak ýaly agyr netijelere getirýän jenaýatlary edipdir we söwda düzgünleriniň bozulmagyna ýol beripdir. Jenaýat jogapkärçiligine çekilen Bäşimow kazyýetiň hökümi bilen ýigrimi ýyl azatlykdan mahrum edildi. Şeýle hem Büzmeýin alyjylar jemgyýetiniň Büzmeýin hojalyk hasaplaşygyndaky bazarynyň direktory wezipesinde işlän Babaýew wezipe ygtyýarlyklaryny hyýanatçylykly peýdalanyp, aýratyn uly möçberde para almak, gulluk galplygy, ynanylan emlägiň aýratyn uly möçberde ogurlanmagy, sarp edijilere aldamak ýaly agyr netijelere getirýän jenaýata baş goşupdyr.

we ol kazyýetiň hökümi bilen ýigrimi ýyl azatlykdan mahrum edildi. Şeýle hem agyr jenaýat edenlere şärik bolan Büzmeýin alyjylar jemgyýetiniň işçisi wezipesinde işlän Goşunow, jemgyýetiň birinji dükanynyň satyjysy wezipesinde işlän Zahirow, üçünji dükanyň müdiri wezipesinde işlän Meredow, şol jemgyýete degişli dördünji dükanyň müdiri wezipesinde işlän Seýdalyýew, Büzmeýin alyjylar jemgyýetiniň ekspeditory wezipesinde işlän Zahirow, Mundan başga-da, raýatlar Sähetmyradow, Ataýew, Çopanow dagylaryň eden etmişleri nazarda tutulyp, kazyýetiň hökümi bilen olaryň her biri sekiz ýyl azatlykdan mahrum edildiler. Durmuş hakykatyna laýyklykda, haram ýol bilen gazanylan baýlyk, emläk, özüňe nesip etmeýär. Halallyk, biziň her birimiziň ýüzümiziň tuwagy, nury bolmalydyr. Garaşsyz, Bitarap ýurdumyzda haramlyga ýol bermezlik esasy talaplaryň biridir. Şunuň bilen baglylykda, betpäl adamlaryň haram ýol bilen edinen emlägi, jaýlary, ulaglary ellerinden alnyp, olar döwletiň haýryna geçirildi. Şeýlelikde, haram ýola baş goşanlar eden etmişlerine görä adalatyň öňünde jogap bermeli bolarlar. Hormatly Prezidentimiz